I ētehi o ngā pakiwai tara i kōrerotia o mātou korou o tātou tīpuna i roto o Waiapu, he kōrero mō te taniwha o te ao o Waiapu, kōrero mō te toha. Koinei hoki te ingoa o tērā koroua, te kaitiaki o te ao o Waiapu. Hāunga o Hine-waiapu tērā o tātou tīpuna. he kaitiaki katoa ki ērā. Ko rei rātou mō ērā, mō ērā o tātou pānga, e take whakaputa e rātou ērā kōrero, hei whakatūpato i a mātou, kia tūpato mātou ki te haere ki Waiapu. Kaua e whakarawe ki te kite, ki te korero kia te toha, kia te taho. Toha, taho. Taho.
Taho. Ko wai anō tōna ingoa? Ko te taho.
Taho.
Taho. Taho. Ae.
Ko tōna, tōna rohe nei, mai te Ngutoa ki Pukirimu. Ki Pukirimu i, i te, i te hurihanga o te rori, i, i te kāinga o te kuia rā, Ere Morete, i roto i te kōpua me te nohanga o te taho. Mai reira ki te ngutu hou.
Puta a tinana mai ai ia? Kao, kai, puta wahi ake mai. Puta wahi ake mai a te taho. He wahi e tere whakarunga ake. Haere te wahi e tere whakarunga. Haere, haere ki te Haere, haere, haere.
Nā, ahakoa i, i mea, um, i huri, i huri ōku mātua ki taua taha, taha karaipiture, i whakatūpatotorutia mātou. Ahakoa kāre i rongo ngā karakia mō te haere ki te ngahere, mō te haere ki te moana, wērā āhuatanga katoa, engari i mōhio tonu mātou ka haere koe i te ngahere, me tūpato, kaua koe haere nō reira whatiwhati haere e ngā rākau a Tāne. A ko Karikoro mo Tane, kare koro mo Tangaroa e Rahuatanga. E mohio tonu matou e nga mea wahine kare haere ki te ngutunga o Waiapu. E kai mo nga tane anake tera wa e whakatupatototia matou mo tera taha. Um mena he tangata kai roto i te moana e rukuruku ana, kaua e haparangi haere runga te one. me āta noho me noho puku, wērā āhuatanga i mōhiotia mai ki a mātou. Engari ki haere mātou ki te moe i te pō, koira te mahi, e karakia ana, karakia te mihinare, e waiata ngā hīmene mā te tamariki, wērā āhuatanga. So haere tahi tō ngā me e rua. Te haere ki te, ki te ngahere, kāre mātou haere ko mātou anake. Haere to me a Granny, a to Māmā rānei e taea mātou. Whakaatu mea nei, anei te tāwhara, ki pēnei te tāwhara ko pai mo te, mo te whawhati. Mau mai ki te kāinga wera āhuatanga. Kāre o rongo i a rātou e karakia ana. Kai te karakia puku pea. Umm. Umm.
I kōrero paki, i kōrero pakiwaitara rātou? Kairoa atu, kairoa atu mō wētahi e kōrero pakiwaitara ērā āhuatanga, engari mō te Paipera, ngā, ngā pūrākau o te Paipera, koirā kē wā mātou nei pakiwaitara i a mātou e tamariki ana. Ū, pakeke nē, ka te nui, ka rongo mō, mō tā, kia ora, mō Tangaroa, wērā āhuatanga. Ā, ka tīmata i te ako i roto i ngā kura. Moera, kaitiaki, kaitiaki. Engari, i whakatūpatotutia mātou.
Nā reira, i puritia tonuhia e rātou ngā, ngā tikanga i, i heke iho. Heke iho mai i ngā mātua tipuna. Tāpiri atu ki te taha. Taha wairua, taha. O ngā kōrero o te karaipiture. Karaipiture.
Ai, pērā kei tōku whakatipuranga. Mm.
He aha ngā kōrero mō Ōhinewaia?
He nui ngā kōrero mō Ōhinewaia. He nui ngā momo kōrero mō mō tērā marae me te te anga mai o tērā ingoa e taniwha ana hoki a Ōhinewaia nō Tūngutuaho. Nō te Motuaho. Tōna kāinga anō ko Kōpua Kanae. Kōpua Kanae kei te Motuaho. Kei raro tonu mai i te, i te pito o te tūranga tahito o te whare tuatahi o Ōhinewepu, tērā Kōpua. Engari kua aorotoro tonu nei te āhua, tipu kē te wīwī e te kōti, e rā mō āhuatanga. Engari i ngā wā o mua, e pai ana te takoto tērā roto, e kōpua, e, he wā i whānaunau nā te kanae. i ana punua, e kīia e koina ko Kōpua Kanae. Ka ū mai ngā kanae i te ngutuao, ā, ka tere rātou ki te kōpua, ki ngā tapa o te kōpua, whānaunau e ō rātou hēki. Mō te taenga mai o ngā tāne, ika tāne, ki te whānaunau e ā rātou nā hēki, Hei, hei, hei, hei me hei mārena ki ngā, ngā, ngā hēkia, ngā, ngā uwha kanae. Ae, koirā te kāinga. Koinei te wā o te tau. Ināianei nei, kai, kai te piki te kanae i te waiapu. E, ko te maia te kuia rā, he tieki i ērā mokopuna e ai ki ngā kōrero a ō Hineweapu. E koe nei te kaitieki o te ngutu awa o Kōpua Kanae. E kāre au rongo e kōrerotia ana, haere ai rānei tērā kuia e piki whakarunga rānei, ka kari kōrerotia wēnā kōrero me ngā pakiwaitara o te wā kāinga. Engari, mō te tonu ngā kōrero i rongo ahau, koina ko tēnā kuia e tiaki kē ngā kōhanga o ngā ika, nā rā he kanae, ū mai ki roto o te ngutu hao o Waiapu. Ko rerekē katoa te ngutu hao o Waiapu i tēnei wā. Nā te kaha o te waipuke, nā te kaha o te heke mai o te. o te waitote mai i ngā maunga, ngā mahi maniwa o te ao hou. Ka haototetote te awa. Ko rerekē te reka o te wai māori o roto o Waiapu Nania i ngā mahi. Rui Maniua, a ngā tāngata ahu whenua o Tuākāhi. Tērā anō tētahi o ngā tipuna, nei rā, ko Mataura, ā, kei roto hoki i ngā mōteatea tētahi paku kōrero mō te ana o Mataura. Āe. Ana, ko koe rā kei te mōhio kei whea tērā, tērā wāhi. Tēnā, he aha ngā kōrero mō tērā o ngā tipuna I huri i Taniwha tērā tipuna kare rānei. Ka kari korotia e ngā koroura i huri i Taniwha, engari i korotia rātou, ehara i roto rātou kōrero, he tipua tēnā momo tangata, he tapu. Tana kaha tapu, mā wētehi kē ai i e whāngai. Ka taongia mai e Kaimāna, mā ngā. Mā kei āwhina tonu a ia e whāngai, e i roto i te ana.
Koira tonu tana, tana kāinga noho, ko taua ana. Āe.
E, ngā, nā ngā kōrero rāua e rā. E, ko tana kuia hoki ko Hinepare. E, noho kē mai ki uta, ki waho o te ana. Engari koia e kurupa eke mai i roto i te anara. Ko tērā ana, i te wā i a au e taitamariki ana, he, he kāhi i roto. Kei reira tonu te kāhi, kei roto o Pohohutea. Pohohutea, kei, e te wā hoki i a au e paku ana. Tā mātou mai o ngā tama tāne haututu o Rangitukia, e tau e, ka kākāta mātou e, ka kuro e mātou he timutimu rohi e, kai te kātoru ki roto i te anara, ka koha mai te, te murara ki waha. Ae, koina, koina a mātou mai, i au e tama tāne. Ia, ia, ka, ka, ka, ka ngenge mātou tēnā mai, haere mātou te whānako ngā hī ki a ngā.

He aha ngā kōrero mō te pū harakeke i tū mai i waho o te ana?
Ko ngā harakeke rā he aira ki ngā kōrero a ngā koroua rā. He harakeke whāngai i te korowara, i ana ronga me ana māuiui, mai ana māuiui. Kāre i kōrerotia he pēheatia te titeke atu te wāhanga o te, o te, o te, o te harakeke rā, ko te kōrari kē rānei, ngā, ngā, ngā hira rānei o ngā kōrari. hei ronga mā te koroua. Koinei ngā kōrero i kōrerotia, ko te pū harakeke rā he oranga nō te whānau, nō te koroua i te wā i a ia e noho ana ki reira.
Nā reira ka tīkina atu hei ronga.
Hei ronga, hei whāngai i a ia, he oranga mōna. Ka rīkorotia pēhea rawa te nui, ko tēhea wāhanga rānei o te araki. Engari, mēnā ka titiro tātou ki ngā whakamahi o te harakeke i tēnei rā, kai roto tonu i ngā ngā rau harakeke tētahi momo hinu o te harakeke. Koirā te mea e mōhio nei au au, hei rongā mō ngā momo māuiui, hei, hei, hei kai, hei pani rānei. Koina te mahi a ngā rau harakeke rā. He aha tētahi pakiwaitara nā ō mātua, ō tīpuna rānei i kōrero? Hei tō kē i a Josie e mea ana, kāre i kōrero pakiwaitara ana pēnā. Tēnā kupu, kāre noa nei i rongo ana i a mātou e tipu ake ana, engari ko ngā kōrero. Tērā pea ko te kupu paki. Tērā pea, engari, kāre hoki rātou e whakahua ana he aha te take i kōrero pērā i rātou. Kono ko ngā kōrero noa rā ka haere, ka kata, ka whakatūpato. Engari, ko te kupu pakiwaitara rā, nō muri nō nei au, ka rongo tērā kupu. Nō. Ko ngā kōrero e āhua atātata atu ana pea ki ngā whakamārama o te pakiwaitara i ēnei rā. Ko ngā kōrero me kī, kī ake rā koe nanahi nei, ngā kōrero ora o te tekaute. Nō te mea, he uri whakaheke au ki tātou, ko te ao tūroa nei, nō ērā tīpuna. mō Papatūānuku. Ki a ia nei, ko Papatūānuku, ko te puna tērā o te ona, ora, mō te hunga ora. Kei reira ngā momo oranga katoa i hanake i a Papatūānuku, i hanake hoki i roto i ana rākau, e hanake hoki i roto i ana ētahi atu o ana uri. Pēnei te noke, pēnei te weri nei, he rā momo tāngata kōiriiri katoa i runga i te mata o te whenua. A tū te wanawana rātou, ko tū te wehiwehi mā. He mokopuna katoa wērā nā, nā te kuia rā, nā Papatūānuku. He oranga katoa kai roto mō te hunga ora. e pērā anō ōna whakaaro mō ōna whakaaro mō mō mō Tawhirimātea tērā tipuna e āwhina kē tāna mai he manaaki i te iwi tae atu ki a Tāne Mahuta He āwhina tāna, he manaaki. Ka noho hoki tātou hei mokopuna mā rātou, mā Papatūānuku, mā Tāne Mahuta, me ērā o ngā korou, ngā tīpuna. Ko te mahi a te tīpuna ki a ia nei, he manaaki. e manaaki ngā uri whakatipu pēnei a tātou nei. Ngā pai katoa kai a ia, kai a rātou. Koira te te hōunutanga o ngā whakaaro, ngā koroua o taku koroua ki a Papatuanuku, ki a Tangaroa. ka mahi kai te korōra, kāre mahi noa iho. Ka mahi i runga i te maramataka o te ao Māori. Ai tēnei rā kei te whai tonu māua, me pērā anō tā māua E whakatō kai i Rangituki e. Ā, ahakoa pai mai tenei ko Meamea, te koa whai pia mo te ono kai. Kahao e, he korekore tenei rangi. E, e, kia pai rā anō ngā rangi a tenō mā hai te maka parareka, te ono kāpiti, te ono he rā momo. I pēnā tō tipuna? Kei, kei pēnā tonu mā. Oh, taku tipuna e, e pērā. I pērā.
Pērā taku tipuna. Aku tīpuna katoa taha taku pāpā, taha taku māmā. Pēhea ngā ngā karakia mō te whakatō kai, mō te hīka me rā mea, i kawe ia i wērā karakia? Kai te tō mātou korou e, i kawe wērā karakia. Kāre o rongo, ia e karakia, āe. E tō mātou koroua ki tā taku pāpā o Rangitukia, kei waho i te mutu ao o Waiapu, tētahi he one, one kirikiri nei, he taunga nō te Cook. E taku tipuna koroua, kauhoe atu e me tana kāwhiu, herea nei tana hope. Kauhoe atu e ki, ki te one, e, te one kuku nei. Tiki kuku mō mai tāki. Kauhoe ke tu e. Kāre o rongo ia e karakia. E, e piki takatau ki taku tipuna korau. Kai tā te tinana. reo mō te kauwhe. Ko Koroua kē, kei te rāpaki kē tana kāwhiu, tana hope, kakau.
I tērā taha o te awa kē tēnā? Āe, i waho tēnā te Tungutaho, waho moana.
Te kauwhe, pēnei te tū haere ke nei tana kaukau. Mō atu nei ke tau ana waewae runga te one, onekuku. Kei tēnei onekuku, he āwriti wēnei kuku ki ngā kuku kei tīkapa, kei kō tonu atu. He hānea, he hānea e rā mō kuku. A koina tamahea, tā mātou koroua. Koe nā ke te mea e mōhio ana he toa mō te hao kai pērā. Kauhoetia atu ki te, ki te ono kuku. Hoki mai tāki me tana kāwhiu.
Pēhea te toka kei waho atu o Tīkapa rā e kī ana kei reira anō?
He nui hoki te putu o te hānea ki reira. Ae, tika. Me tana kaitiaki hoki e kī ana ngā kōrero he whai taua kaitiaki. Hai, kare mau ki te, kare au ki te te whai, but soon as tangata i, i, i haere au te taha ki te kohi ma, mātaitai ki te kohi hānea, ko Tuhene Mills, ko Matera te rā, te rā tangata e nainea. Nā te whare mira te rā tangata. E Pākehā tō te aho o ngā mira. Wheno. Ko te kaupapa tonu o tērā haere, koia anake te mea i kitea au e karakia ana. Kāre au e mōhio he aha ngā kupu, he mōhio kei te hāmumu te wā, kei te karakia. He whakawātea tana mahi tuatahi, te huarahi mō māu te haere, te kohi hānea. Ia wā haere māu koia i te para tuatahi, i te huarahi tuatahi. Pērā tonu rā te ngutu a Waweapu, mā te, mā, mā te hau kāinga tonu e para tuatahi, huarahi. E ara mai te tauhau i reira, ā, kai tino pae. E, kāre hapa he aitua kei te haere. E whakawātea tonu, he karakia whakawātea tonu hoki tō Te Ngutuao, he karakia whakawātea tonu tō ngā hāne, ngā toka hāne ana. Ko te hau kāinga ngā mea kai te mōhio ki ngā ture. E nui tonu ngā tamariki o, o Te Ngutuao o Waiapu, kāre mōhio ki ērā ture. Poka tikanga noa, te kuhu atu ki roto te wai. Ko kāre noa kei tae ki te wai, ko tāke mei ngā ika e tāke, ko māo kē ngā ika. Kāre pai e rātou. Engari mō ngā karakia ake nei, kāre au mōhio ki ngā karakia. Engari mōhio au he karakia e... o ērā haere. E, e, e kaua tonu tō ērā haere, kāre e pokatikanga anu. Me, me haere tāhanga tonu tangata te koko ika. Me mimi rā anu te kā tukupenga, kā te nau kā kūha tukira te te moana. Kāre te wahine āhei te haere rēra. E te wā e, He koko īkana ngā tāne. Ko tērā kupenga hoki o Rangitukia mō te koko īka, e kī ana ngā korowara, he tango. He tango. He tango.
Tango īka mai i te moana. Ko te tunitanga te mōhio te mahi tango o Rangitukia, ko tā māua tama, Wiremu Paku. He rerekē tōna āhua ki ētahi atu. He rerekē tōna āhua ki ētahi. Ētahi atu momo kupenga. Ko ētahi o ngā kupenga o te kāinga he kaha roa. Ko ētahi mō te mahi kē, mō te hunga ana ki a Horoera, mā rātou tērā momo kupenga he mahi. Engari mō te mea o Rangitukia o Tumutuau, he tango, he he tikanga no mo te hanga wera, wera momo kopenga.
Mo te hao i i ewhea ika na? Te katoa? Ka hao mo te mo te mo te kahawai anake. He kahawai anake?
Kahawai anake.
Oh, i te mau mai te kanae, ka mau mai. Engari te te te te take o tera kopenga te tango mo te kahawai.

Ae, koira te, te mahi o te, te, te ngutu awa. Ko, ko ngarongaro koe te hanga ā-ture. I te wā hoki o mua, e, i tēnei wā kua. I mena kai te, kai te, kai te rere tika, ka haere ngā koroura ki te whakamātau. He tikanga tō tā rātou, ka hopungia e tika tuatahi, ko whakatau, ko here he runga pou i te, i te ngutu aho. Waiho rēra ma paroki e whiting e te rā, e muia e te rango. E rā mea, ka ki te tiwi kai, ko whata, whata tika tuatahi, o te tau mō ō rātou, ko, ko, ko wātea, ko puare te, te ngutu awa mō te, mō te koko ika. Kore rānei te koko ika mō te tuku kaharo. Kai te tuku kaharo tonu, e rua ngā whānau, kai te tuku kaharo tonu i te ngutu a Oeap i tēnei rā. Engari, kāre nui tangata te komohio nei i te koko ika. Ka rerekē i te mahi tango. Mahi nui hoki te mahi tango. Mahi tohunga tonu tērā mahi. Te hanga tango. Tuatahi ka whatiwhati koe i te kupenga. Kia oti i te whatiwhati, ka hanga koe i te hanga tō tango. Haere koe i te ngahere te tapahi pirita, super jack pirita. Hanga koe tō tango runga o te whenua. Mahi koe he pou. Rākau, pigs, ka hurihuri koe ngā piritui, ka herehere koe, kia nō pērā tonu te ahu o ngā piriti, kia mau tonu te ahu ara. Kē, kia noho āhua, porowhita nei te ahu. Porowhita nei te ahu, āe, hereherengia e rua. tuituinga e rite o ngā pou. Kia maroke, kia mau te wai. Kia maroke, ka mau te āhua te tango. Ana he mānuka te kakau o waenganui. Ka mau e rā, ka riri wera, kua whakamau atu te kupenga ki runga. Ana, ka tēnō ka haere ki te koko.
Koina noho i te mahi, haere atu nana ka koko i te ika, pērā rawa te nui o te ika. Ae,
ae, e koko nei koe mena kei te rere te ika, e rua, e toru, e wha nga ika, kawa e ui mai, taumaha te iki, taumaha te iki mei taha ki. Aoha, ka oma atu hoki nga mea kei taha ki te awhina. te maunga i te tango i tahaki. Ana, te tikanga nei, tō kāwai tuatahi, ūkuikuki ngia koe i runga tō tinana. Mm. Ngā unahi tonu rā kai runga i ai, te kāwai, ūkuikuki ngia koe i runga. I roto o kūhā, i unga o waewae, te kāwai rā. Ai te tāpuke rō kirikiri. Kirikiri māku. Pērā i te, te kaupapa o te, o te koko ka Nā, he aha, he aha te tikanga o tēnā mahi? Ko te whakahoki atu i tēnā ika ki, ki te Atua, ki a Tangaroa, ki a wai? Ā,
kāo, kia mau te kakaro e tīkeriu i te tangata.
Koira te tikanga o tērā ūkuikuinga e tīkarungi i a koe. E hoki atu koe, kei reira ngā ikara. Ko kakara mai rātou, ko kakara kē te uku koe. Koira te kōrero a ngā korou, kua mau te kakara o te kāwai i runga i a koe. Kei te rere hoki tika. Koira rā ngā mahi o te ngutu aho. Engari e kī ana koe ko ngaro kē tēnā, tēnā mahi? Kore anō he tangata ūku i ika runga i a ēnei nei. Ko Wehi katoa, ko Huri Pākehā kē hoki. Ko Huri Piringi mau kē, ēnei ngā mea panipani runga tangata. Kia kore ki te kētera, kia kau e katikati ki ētera. Kia kore ki a te te te ika ne.
Koe haunga ika tō tinana. Koe kore koe minahia tō, tō, tō pātana. Engari, koinei te korou e, i kōrero te, ro te, ngai rā ngā pūrākau i kōrero te, e, e aku mātou. Nā au ki taku tētahi aku tipuna tāne, tā ki taku matua. ko tāna tino mahi i roto o Waiapu, he hao kōkopu. Ka hanga ia e tana pā, whakatūtū ia i te pā tūwatawata e Mānuka. ā, ka mau ngā kōkopu ki roto, hangei e wāna, wāna hīnaki, hei paepae ngā, ngā kōkopu. Inā te nui o te kōkopu. E, tērā koro, i te taenga mai o te pēhi ki, ki Waiapu, ki Elsdene Best, haramai ki a Te Koroura, ki a, ki a Paratene Ngata. Kei roto rānei i ngā pukapuka te whakaahua o te korōra o te pīhi e noho ana rāua ko Paratene Ngata i te bungalow. E haramai i a Paratene, ko taku tipuna a Panikina te, te tohutohu atu ki a te pīhi, ngā mahi hao kōkopu o roto waiapu. E tuhituhia pea e te pīhi ērā kōraka raumoe. Engari rāua ko tētehi anō o tātou whanaunga, ko te, ko te, ko te nukunuku, he nukunuku. E rā tō ngā whanaunga o roto o Waiapu, te whānau o ngā nukunuku. Ko rāua ko ērā ngā koroua mō te hao kōkupu. Ka hanga rā o Arao pā mō te ao kōkopu, ā, atu ki te marama o Pēpuere, ka mau tonu aua pā, ā, whakatū pakaringia te tū a aua pā hei, hei hopu i ngā tuna whakaheke mō ngā maranga i tuatahi o te tau. Ka heke ngā waipuku i tuatahi o te tau i roto o Waiapu, ka, ka rere te, te tuna whakaheke. A koe nā, ko, ko taku koroua rāua ko te manukunuku nei, ngā tohunga hao i ērā momo, ērā momo tuna. Ngā tuna pakapaku nei wēnei, e, ramatuna pakapaku. o Papa Hampaka. E koe nei te haka a Aweapu mo ena, ena hao ika, hao, hao tuna.
Ika, me timata ke pe au i rungu te. He rā mātou i te kāinga o i Kāmiti Rangitukia e noho ana i taua wā, kua hoki pērā mātou ki tērā o ngā whare. I te haeretanga o tuku pāpā ki rāwāhi, he maumahara ana au, ka rongo te tangi, a uwe ana i runga i te parani o tō mātou whare, ā, he aha aku tēnei mahi. Ā.

39 in 1939 ka haere e whanau 1934 so e rima ku tau ka haere ki rawe e whitu ku tau ka mate that's right oh god e, 41 e 1941 ka mate um, me i, i, i tino mau ki roto taku hinengaro taku rongotanga i, i oho i oho me te ata Ka rongo e tangi ana runga i te parani i tō mātou whare. Whakaaro, ha! He aha ki tēnei mai? Haere atu ki te wini te tiro atu. Ā, ko tētehi o ō aunty, Aunty Kura, e awhi ana taku māmā me Uncle Sam i tōna taha. E awhi ana, e tangi ana rātou. Puta atu ki waho, Ko me te kākahu tuku māmā, he aha ko tēnei mahi e tangi nei mō tō mātou parangi? Ā, ka huri mai e Meme, ā, koe nei, kua mate, kua mate tō mātou pāpā. Ki a hui, ka eke tuku pāpā mō te mate, ka hoki tonu mai ki te kāinga. Ka haere ngā kōrero, ā, koina kei, kei te pai, kei te rangi hoki, kei te tieki mai i a mātou. Koina tōku whakaaro tēnā, tae mai ki tēnei rā, kei reira atu, kei te tieki mai i a au. Ahakoa pēhea te haere o tēnei ao, kei reira, kei te tiro mai ki a au. Koinei, koinei tonu whakamārama mai atu mō te matenga o taku pāpā. Kua haere kē ki te rangi, hei whetū koina, kei runga rā. Ka mau tō tērā kōrero, mai rānō i taua wā, ki tēnei wā, koina. Taku pāpā kei runga rā, kei te Tšehia. Pērā, e rima ki tōrima mātou. Kāre no te, te pōtiki ki a whānau no haere rā taku pāpā. I runga te karanga āpirana, mō ngā hoia, mō ngā tipura o ke haere ki rāwai. Koira te timatanga a. Engari ka haere, ka kī mai ki a taku māmā, a koira, ko tae katoa te iwi ki te marae. Kei te reira whanga mai ni ki a mātou ki haere atu. Ā, ka haere mātou kei te tangi, kātahi ka he tūpāpaku wērā āhuatanga ki roto i ka. Kei te tangi noa te tangata, kātahi ka he tinana i reira hei tangita kāre he whakaahua, whakaahua, engari ngā whakaahua i reira. He whakaahua i reira.
Whakaahua i reira, ka mutu, kei te tangi koe te whakaahua. Ko tō pāpā te tuatahi o te hau kāinga i hinga i te pakanga?
Koutou mohoa mo tera, engari mohoa i ono no Parekura Tureia i mua ki ia, te matetanga o Parekura ka riro i taku papa tonu turanga. Koia hei he awhiha mo nga hoia. Aye um oh I forgot what I was going to say now um. Ko te marae. Oh tae tana te marae. Aye. Mō te tangi, he rerekē te tangi kātahi he tūpāpaku rērā, kei te tangi noa ki ngā whakaahua, he awhi ngā whakaahua, koe rā noa iho. He nui ngā mea i pērā i tōu wā. Nā taku, nā Monty Sue taku i tuhi te pukapuka a Ngā Tama Toa nei. Ka tono mai e māku e tiro ki ngā wāhi o Māori o te pukapuka rā. Kātahi noa ka kite ngā kōrero a taku māmā, mō, mō, mō, mō tōna ake, mōna ake whakaaro, mō te haeretanga o tō mātou pāpā ki rāua hai ki te whawhai. Nā tōna mea mō Aunty ki tono te he whakaahua o tō mātou whānau. O kai roto katoa te pukapuka rā e nāianei. Mm, ka te nui, ka kite te hōhonutanga o ngā Ngā raru i pā mai ki te whānau mō te haeretanga o ngā hōia i rāwāhi, ā, mate atu. Rāua ko John Manuel i rua rā au. Tikanga e haere rāua ki roto o tētahi rua kirikiri nei i Libya, ā, ko Roa pea rātou whawhai ana kāre, kāre, kāre rātou e kaha ki te piki atu ki runga, kei te puhipuhi au i ngā, kei te rere hui ngā kariri i taua wā, hei te mau kai mā wētahi o rātou. Ko tōku pāpā me John Manuel, ko rāua ngā mea i piki atu ki waho o te rua kirikiri, tae atu noa ki runga i Pūmera. Umm, i Lipio tērā, pērā tōna matatanga. Umm.
I pēhea te noho o te whānau muri mai o tērā rongo? Umm.
Na te mea pea i te ora tua te tete kura o te papa o mam, ka hoki matou taha ia e noho ai i Kamiti, Rangitukia, matou tokorima. E haere matou i te kura o Rangitukia. Nā tōna hokihoki i Saint Joseph's wērā āhuatanga. Te taha pai pea o ngā kare o koro e taha pai, engari ngā hua i puta mai o tōna matenga. Homaingia he pūtea hei whakatū whare mō mātou i Tikitiki. Nō reira ngā moni ka tū tō mātou whare. Nā, nā te kāwanatanga tērā pūtea? Nā, nā, ē, nā te RSA pea mātou e ānga ai. Ā, i a mātou e tamariki ana, nā te mea i mate tō mātou pāpā, ia tau, i ia Kirihimete, ka whiwhi perehana mātou, mātou tokorima, mō te Kirihimete. Ko rātou i te homai e perehana mā mātou. Ā, tekau mā ono rānō o tau ka tino ka mutu te, tērā āhuatanga. I pērā katoa pea ngā tamariki i mate o rātou pāpā i rāwāhi. Nā te RSA tērā ki a mātou.
Kāti, me hoki atu ki a koe, Pae, kooti a koe te whakawhāiti mai tētahi kōrero paki hei kōrero māu.
Kua riri ki roto ki te kōrero mō te pakanga. Pakanga. Ka, ka, he kōrero mō tēnā. Ai. Nā, ki tō tuna pukupuku. Nā, ki a tātou te whare taonga, ka kite au te ingoa o tērā o aku pāpā o, e te tuakana pea o taku pāpā, mate mai te pakanga tuatahi. Ana kei roto i ngā rārangi ingoa i Rimaira tana ingoa. Nā te pakanga tuarua te tau 1939, ka tae mai te moe kau a au e tamariki tonu ana au taua wā. Engari mahara tonu ake au ki te piri tonu te mea nei kei te haere ki te pikitia, ki te aha rainei, e tū ake ngā paku whanaunga ki te haere ki te E whakauruatia rātou hei hōia i mātua te tueit. Ko ngā tuatahi tonu ēnei, ko, ko taku, ko aku first cousins. Ko te taina i haere ki te pakanga tuatahi, ko te tuakana i haere i te pakanga tuatahi. Nā, ko te taina, te pakanga tuarua nei, Ka whakauru atu anō ia e te tuatahi kāre uru atu, ka huri hē tana ingoa Māori ki te ingoa Pākehā. E toru pēnei ngā hurihanga, kātahi noa i ka uru atu. Ko te tuakana, he pakeke rawa, 45 pēnei te pakeke i taua wā. Kāre uru atu, i taua wā i te tuatahi rā, engari nō te tūtanga o te battalion, ana ka uru atu tērā. Nā Tokorua rāua i hoki mai. Engari ko te, ko te taina, i te haere tuatahitanga, ka mau herehere, he nui tonu rātou mau herehere o te roanga atu o te pakanga i Germany. Kua koira ngā mea Stalag, koira ngā whare, ngā wāhi i haria rātou he kai mīti, Huri i a Emi Tihoiho ai rātou i roto i aua whare herehere. Nā, he nui tonu rātou, ngā mea i haere o te kāinga. Ko te whanaunga e toru pea nei. Ana, ko ngā mea o tērā taha o te, atu i Omaio ki Maraenui, haere katoa rātou. Ana, tamariki tonu ana ngā mea o ā, tētahi o ngā Gage. Tamariki tonu ana ka mate mai rāua me tētahi o ngā, ā, o ngā hōpū Peane a Māui. Tamariki tonu ana ka mate mai. Nā reira, he nui tonu rātou i matemate mai, he nui tonu ngā mei i mau hereheretia. Ko Rēweti i mau. hereherenga i i Itari, Itari tērā. Nā ka hoki, haere nei te pakanga, ka haere ngā mea o muri mai o te kāinga i whanaunga anō wēra. Wētahi ko te tāne a taku tuakana me ana tāina e rua, mate atu e, mate atu e ra, ko ia te mea i hoki mai. Ana, pera ano te tane a tetahi o ko whanaunga, a, ko ona taina e rua, e toru, e rua i haere i te pakanga no Te Araroa katoa u e nei. Mate atu ki reira, ka hoki mai ko te mea kotahi. Oira, he nui tonu rā rātou pērā, kia rite hokitanga mai o ngā mea i mau herehere, ngā mea o te kāinga. Oh, i te kāinga i taua wā, ka whakatūngia ko te Home Guard. Arā ko taku pāpā tētahi. Hei reira, haere mātou, māua ko taku tungāne, ki te whakamau ngākaka hōiera ki runga i a māua. E kore nei rā ngā pakeke i reira. Engari ko te home guard tērā o te kāinga. Ana, ana ka mutu haere te pakanga. Oh, anei anō tētahi wāhi, ka tae mai te kōrero kua mate tētahi. o ngā hōia o te kāinga. Ka haere te tōmagoia hoki te post mistress, ka haere hei ki te tiki taku pāpā, o ka wae atu rānei taku pāpā, hei hoa haere mōna ki te kōrero atu ki te whānau. Ko tana kōrero mai hoki ki a au, muri nō mai, e kore e taea au te haere ko au anake.
Kāti tae mai kē te kōrero ki te wahine i roto i te pou tāpeta. Kāre haere tōtika ki te wahine. Kāre, ara mai ki a ia.
Ah. Piri te telegram nei. Oh, māna kē ka wai. Ah, māna i ka wai.
Nā ka haere, wai atu hei taku pāpā, i ara mai. Hei hoa ka wai atu i te. Mm. Hei whakapānui atu ki ngā whānau, ko noho me kira, ko noho pani i te matenga o tā rātou tama. Tāne tonu rā i ētahi, i ētahi wā, koe nei. Nā, ka tae nei ki te wā e hoki mai ai ngā mea o te kāinga, tērā hui nui tonu. Mahara tonu ake au i te, i te wāhi tipu ake hei waku tīpuna, ā, te kāu tereina e, e ahine i wao, kopa, whakakī e te kānga kōpiro, whakakī e te kā, a koutou te kaitiaki i taua, te huri i te ana. Oh, ka tiko te pai o ngētahi, Ko te tiroke ki te kāngarahara, kei korā kē te marae, kei te aho tawhiti tonu atu, me kī, konei ki te huaraira. Nā koira tētahi o ngā tino kai, ko ētahi hoki ngā pakeke he hākari nui tonu. He tamariki katoa tātou i te wā o te pakanga, nē rā? Nā, ka tae mai hoki taua hui nui mō Te Moana-nui-ā-Kiwa. Nā, he mahara ō koutou mō tērā, tērā wā i tae atu koutou ki tērā hui? I te, te whakatūtanga, te whaka, te putanga o te kōrero e tū ana tērā hui. Tae mai te kōrero ki te whānau Apanui, tukuna mai wā koutou tamariki kia ara mai ki Ruatoria, ngā mea pakeke. Nā, mai i. I te rā moko o te, o te iwi. Ai. Ara mai ki Whangaparaoa, ki Pōtaka rānō. Mai Ōmarumutu. Ā.
Tiki hau. Ko mātou, ko mātou ko ngā mea pakeke i haere. Ai. Ki Ruatōrea, ki, otirā ki Mangahane. Ki, ā, koia rā koe, ki Manutahi. Ai. Ki reira mātou e noho ana. Kāti, e nui tonu hoki mātou rere hara ko mātou anake. Ko ngā kura katoa, mahara ake ana au ki te i rera mātou o te kōtiro nei no o Kahungunu ki te Tonga pēr. Kāti, Māori kē tana āhua i a mātou. Ka kororo Māori atu mātou, kare ke kimi, kare he moe te kororo Māori. Ka tiko mātou hoki tēnā. Kore nei i tētahi paku aroha ki te kōtiro raiputa. Tiro kē atu mātou, Māori kē te tarāwhē e mātou, kare he moe te kororo Māori. Pono, ka haere rā ki te rā, ko te Ko te pai o te piata o mātou hū me te mā o mātou kākā. Takahi atu te proto te poharu, a poharu katoa, ara parati mai ngā pua. Tae rawa atu ki te wāhi kei reira te huira o paru katoa, ka katika anō e tātou te whakaaro kei a me pēnei me pērā me, ora me haere tonu. Ana mahara tonu ake au ki te iwi o, ki tō mātou rōpū rā, me te iwi o Ngāti Porou e tūtū mai rānō i te atamira ki te, ki te haka, te waiata mai i ngā waiata. Ana, me marae au ki rāhau ko Hāmuera i tū mai ana, me te kāwana i roto i, i runga i tana okooko Sue Charles kēia, i runga i roto i te tūru. i hoki taotū mai rau ki tērā. Arā koina, ka mahara ki ke rātou, e tamariki ana mā tātou i tērā wā. Arā, te tau 1940 mā, mm. nō pēr nei mana. Ai, ai, ai.
Ka hoki anō ngā mahara ki te wā i, i rā wāhi tuku pāpā. Ko te mahi a taku māmā, he ko te Women's Institute kē rātou i taua ora, i taua wā. Ā, ka huihui tahi rātou i te whakaaro he ngā mea hei tukutanga ki rāua, he nitiniti, nitiniti karapu, nitiniti port, balaclava, nitiniti kāmeta, koirā ngā mahi. Ka, hei, koinā ka whakarōpū ā rātou taonga, ka tuku atu ki rāua ai. ki ngā hōia. Ko wētahi he tunu keke frutune a roto, ka pururō tīni, ka hīrangia te tīni rā koina. Koirā wētahi o ngā mea i mahia hei tono ki rāwāhi. Ka moho mō te kai. Ka rātau ko koinei, koinei, kāti tonu koe kia kōrau. Ko tō mātou nei māmā ka mahi he mīti tahu. Mīti tahu. He pāhua tahu.
Ai, ai, ai. Ka mea ki rō tīni,

Kāre hoki tētahi paku āhua o te pakanga i pā mai ki a mātou me tōku ake whānau. Hāunga tō mātou pāpā i haere ki te Air Force, engari kāre i haere ki rāwāhi, nā te nui pea o ana tamariki. Ko tāna mahi hoki ko te whakatikatika i ngā pūkaha o ngā waka rererangi, arā, i rukuhia noa iho waho mai, waho atu o Kirikiriroa, Tōna wāhi mahi, ka ngaro, ka hoki mai, ka ngaro, ka hoki mai. Nā reira, kāre mātou i rongo ki ngā mamae o te matemate o ētahi pēnā i a koutou nā. Āe.
E tūī reta tō mai tō mātou pāpā ki a mātou. Kei a koutou tonu wēnā reta? Koinei te taha mamae roa tō tōku ngākau. I mahua hoki tō mātou, ka moe tāne rā roki tōku māmā tōna tāne tuarua. Ka wehe atu rātou i tō mātou whare i Rangitukia, ka nō tahanga te whare. Ka hoki atu ko Mate Haere ki roto, tūngāne, te mea pakeke o mātou ki roto i te whare. I reira katoa ngā reta rā e pōkai ana i roto i te te o Ngātoroa. Te mahitanga te pukapau nei, a pātai mai a Māntī, kei a koe tō ngā reta o tō pāpā? Taku haetanga te pātai atu ki a Hōri, ko Matakeo ki a Matahari taua wā, pātai ki tōna hoa wahine ki a Hōri, Hōri, i Kāmitinā ngā reta nā i pōkai ana i roto i te te o Ngātoroa, kei reira tonu? Tiro mai ki a Meme, nāku tahu atu. Ai e hahi pēnā i koe. Meme, ko kōti katoa te kiore, kaikai, timutimua ngā moko o ngā retara. Tae te wāku reta nā taku pāpā, koina, pōkai tonu roto, roto rōrau. Nāni tahu atu.